Hello, I wan welcome una to another ep- edition of Law in Pidgin. My name na still Hope Azinuche Azeru Oziri. Today we go talk about landlord and tenant relationship wey alias tenancy. we go torchlight matter dem wey concern landlord and ten ant. We know sey dis one na one matter wey wey sabi go cause trouble well well. Dis matter sabi cause trouble well well. So today, we go talk about am. Before we begin talk about the important ish issues dem wey dey for dis landlord and ten ant matter, the first question wey we go ask ourselves be sey who be landlord, who be ten ant? A landlord na pesin wey give a ten ant or wey give anoda pesin property to stay weda im dey pay rent or im no dey pay rent. Dat pesin, weda di pesin dey pay rent or im no dey pay rent, dat pesin na im be landlord. Now, who be ten ant? Ten ant na pesin wey dey stay for another person property. If you dey stay for another person house, weda store o, house o, empty land o, na ten ant you be. E get one wey pipu dey do wey dey follow comot trouble cause trouble for landlord and ten ant matter, na di one wey dem dey call sub landlord and sub ten ant. Who be sub landlord? Sub landlord na ten ant wey im landlord give am property to stay, im come give di property again, rent di property again give give anoda pesin, dat is di ten ant rent di property again give anoda pesin, dat ten ant na sub landlord. Who be sub ten ant? Sub ten ant na ten ant wey be sey na another ten ant rent house, that house wey im dey stay give am. For example now, if I rent house, I rent self contain, I come rent that self contain again give another person, when my house never expire that person wey I rent that house give na sub ten ant because me too I still be ten ant to my landlord so me now I be that person sub landlord and that person na sub Now make we talk about rent, wetin be rent? Rent na one of the things wey dey cause trouble for landlord and ten ant matter Rent na dat thing, dat money, dat thing wey you dey give landlord, wey you dey pay give landlord so dat im go allow you stay for im property, na im be rent. E fit be money o, e fit be goat, e fit be cowries, e fit be anything, e fit be dry gin, anything wey you dey pay. e no mean sey dat rent must be money, anything wey you dey pay because for some villages ten ant no dey pay money dem no dey pay money some you fit go farm for your landlord for like how many months for you to stay for im house for one year so dat thing wey you dey pay law dey call am consideration dat thing wey you dey pay to stay for person house na im be rent. Den anoda kon tin wey we go define for dis awa discussion today na agreement, tenancy agreement. Tenancy agreement fit be oral, e fit be in writ ten form. Wetin I mean, una fit use mouth agree on wetin go, wetin person fit do, wetin landlord fit do and wetin e no fit do, wetin ten ant fit do and wetin ten ant no fit do. na im be tenancy agreement this thing na una fit use una mouth talk am una fit write am down na im be tenancy agreement now tenancy as i don talk am before una fit use una mouth create this relationship arrange am well una fit still write am down anyhow wey una wan do am e still dey okay according to law. Now for tenancy we get plenty plenty tenancy, plenty plenty category, plenty plenty types of tenancy and de first one wey we go talk about na de one wey dem dey call periodic tenancy. Wetin be periodic tenancy? Periodic tenancy na tenancy wey get particular period wey im dey operate, wey im dey run na im law dey call periodic tenancy. And under dis periodic tenancy, we get wetin we dey call yearly tenancy. Dis one na tenancy wey be sey e dey operate from year to year. As long as de ten ant dey pay im rent, landlord never say comot from my property. that tenancy go dey run as year just end you renew as year end you renew as the year end you renew na that one be yearly tenancy then e get another one wey dem dey call still under periodic tenancy e get another one wey dem dey call monthly tenancy that kind tenancy wey be say e dey pay your rent month after month like if you stay for if January you pay once January expire February you pay once February don expire March you pay na so the thing dey go the ten ancy go dey go except you stop to pay or the landlord say comot for my house another type under this periodic ten ancy na the one wey dem dey call quarterly ten ancy Dis quarterly tenancy na tenancy wey dey operate four four months as you pay four months, four months expire you pay anoda four months na so e go dey go till di year end. Anoda type of tenancy under dis periodic tenancy na weekly tenancy, e get pipu wey dey pay dia rent weekly according to how you and your landlord take agree. Den e get anoda one wey dem dey call half yearly ten ancy wey be six months. E get some pipu wey be sey dem agree wit dia landlord sey na six six months dem go dey pay. Dat one na anoda type of ten ancy. Anoda type of ten ancy now, di second one, remember all dis one wey we don list, e dey under periodic ten ancy. Anoda type of ten ancy na di one wey we dey call ten ancy at will. Dis ten ancy at will now, ten ant wey be sey you enter di property with di permission of di landlord, na di landlord agree, you and am agree sey mek you enter, e be ten ant at will. Den, e get one wey we dey call tenancy at sufferance. Dis one no be ten ant wey dey suffer, na wetin some pipu, some pipu once den hear tenancy at sufferance, den go tink sey na ten ant wey dey suffer, no o. Wetin dis one mean be sey. Na ten ant wey use use permission of your landlord enter the property. Now your rent don expire, you no wan pay, you no wan comot. No be sey the landlord say make you stay and no be sey the landlord don say make you comot. Landlord never talk, im never say stay, im never say comot. E be wetin dem dey call, e be ten ant at sufferance. den e get another one wey dem dey call statutory ten ancy and I know sey because of di plenty problem wey dey come out for landlord and ten ant don chook mouth for dis matter. So where your a ten ant don stay, im rent don expire, im neva pay, im neva comot, im be wetin dem dey call statutory ten ant, im be statutory ten ant. Wetin dat dat one mean be sey im go im be ten ant wey dey for di property until im comot or until you tell am to comot through di proper channel thank you